א גוטן. אין די פריעריגע ווידעא האט מען געפרעגט ווער האט נישט קיין שאלות און ווער האט נישט קיין ספיקות אין לעבן. די תירוץ איז, קיינער האט נישט קיין שאלות, קיינער האט נישט קיין ספיקות. יעדער נברא וואס איז באשאפן געווארן אויף דער וועלט איז קלאר פארוואס ער איז דא. א בוים וואקסט. ער ווייסט פארוואס איז ער דא, ער איז דא צו געבן פרוכט, א ענימעל איז אויך דא פאר א געוויסע פירפעס, א דומם צומח חי מדבר, יעדע פארט פון די בריאה האט זיך זיין מטרה פארוואס ער איז באשאפן געווארן, און ער איז צופרידן דערמיט, ער זוכט נישט צו זיין עפעס מער, קיין איין ענימעל איז נאכנישט געגאנגען צו א טעראפיסט מיט א אידענטיטי קרייסעס, און זאגן איך ווייס נישט צו איך דארף בלייבן א הירש, אפשר דארף איך ווערן א דאג, אדער אפשר איך דארף ווערן א קאץ, צו איך איך בין נישט זיכער צו איך בין א הירש צו נישט, ביי יעדע איינער'ן איז קלאר וואס ער איז און פארוואס איז ער דא, און אזוי לעבן זיי זייער לעבן הונדערטע טויזענטע יארן און ס'טוישט זיך נישט. די זעלבע זאך ביימער, ווער רעדט וועגן דומם, א שטיין קען שטיין אויף איין פלאץ פאר טויזענטער יארן, פאר דעם איז ער דא, ער איז געמאכט געווארן מען זאל טרעטן אויף אים, מען זאל זיצן אויף אים, ער האט נישט קיין שאלות, אפשר דארף איך ווערן א האלץ, אפשר דארף איך ווערן עפעס אנדערש, איך בין נישט זיכער ווער איך בין, ביי אלעמען איז קלאר, אלעמען. חוץ איינעם, דעם מענטש. דער מענטש וואס ער איז די בחור הנבראים, וואס ער קען זיין אויכעט די ערגסטע, ער מוטשעט זיך מיט די גרעסטע פראבלעמען וואס אנדערע נבראים האבן נישט, זיין אידענטיטי קרייזעס, זיין שאלות און ספיקות, איך בין נישט קלאר צו איך דארף טון אזוי, צו איך דארף טון אהער או אהין, ווער בין איך, פארוואס בין איך דא, וואס דארף איך טון מיט מיין לעבן. פארוואס איז עס אזוי? די סיבה פארוואס די אייבערשטער האט באשאפן די מענטש אזוי אז א מענטש זאל נישט זיין צופרידן מיט וואס ער איז, ווייל דאס איז די מענטש, א מענטש איז ער קען נישט בלייבן אויף איין פלאץ, ער מוז טון עפעס, אשר ברא אלוקים לעשות, זאגן חזל לסכן, א מענטש איז דא צו פאררעכטן די וועלט, צו אויפטון אין וועלט, צו משפיע זיין פאר אנדערע, איך די ביט גאס היום, א מענטש דארף זיין א מושל ושולט, א מענטש האט געוויסע תכונות וואס לאזן אים נישט דזשאסט זיין ווער ער איז, ער איז נישט צופרידן מיט דעם, ער קען נישט זיין צופרידן מיט דעם, און בעיקר זעט מען עס ביי אידן, די סיבה פאר דעם איז, די גוים אדער אלע אנדערע נבראים זענען א חלק פון די בריאה וואס די אייבערשטער האט זיי באשאפן, און אזוי ווי די אייבערשטער האט זיי באשאפן אזוי זענען זיי צופרידן, א איד איז א חלק פון די בורא, די אייבערשטער האט אים דא באשאפן א חלק אלוקי ממעל, ער האט אים באשאפן מיט א מטרה און א תכלית ער זאל אויפטון אויף דער וועלט, און דאס איז די סיבה, און מיט דאס ענטפערט אונז דער אלטער רבי די ערשטע שורה אין תניא, ער פאנגט אן, ער ברענגט א גמרא אין מסכת נידה, משביעין עשו תהי' צדיק ואל תהי' רשע, אין אנדערע ווערטער אויב מען טייטשט עס אויף אידיש מיינט עס אז. די סטארי פאנגט זיך נישט אן ווען דו ביסט געבוירן געווארן און דו דארפסט יעצט אנפאנגען צו זוכן וואס צו טון מיט דיין לעבן, די סטארי פאנגט זיך אן נאך פאר ווען דו ביסט געבוירן געווארן, דו ביסט דא, ביסט געקומען צוליב א געוויסע תכלית, דו ביסט געקומען דא צוליב א געוויסע מטרה, נאך פאר ווען דו ביסט געקומען אויף דער וועלט איז שוין געווען דא משביעים עשו, מען האט דיך שוין געגעבן א שביעה, מען האט דיך באשוואוירן, צו אנדערע פשט משביעין עשו, מען האט אים געגעבן די כוחות פאר דעם. דו ביסט דא נישט צוליב דיר אליין, דו ביסט דא צוליב א מטרה, צוליב א תכלית. און ווילאנג א מענטש לעבט נישט מיט די תכלית, מיט די מטרה וואס צוליב דעם איז ער באשאפן געווארן, עט ער קיינמאל נישט זיין צופרידן און עט אייביג האבן ספיקות. סאו די ערשטע תירוץ ווען מען וויל ענטפערן פאר א מענטש, ווען עס פאנגט זיך אן די ערשטע תירוץ אויף אלע קשיות, די הקדמה איז אזויווי די ערשטע, ש, אזוי ווי מען דערמאנט די ערשטע שורה אין תניא, משביעים נאותו תהי' צדיק ואל תהי' רשע, ס'איז דא דא א געוויסע תכלית פאר דיר, ס'איז דא דא א געוויסע מטרה פאר דיר, וואס אין דזשענעראל מיינט עס תהי' צדיק, זאלסט טון וואס דו דארפסט טון, ואל תהי' רשע, פאל נישט אריין אין די נסיונות און די שוועריגקייטן וואס גייען דיך שטערן פון טון דיין תפקיד. פונקטליך וויאזוי ווייס איך וואס איז מיין תפקיד? און ווי אזוי ווייס איך די חילוק צווישן די תפקיד אדער אנדערע תפקיד און פונקטליך וועלכע תפקיד פרטי איז געמאכט געווארן פאר מיר, עט מען רעדן בעזהשם די קומעדיגע פרקים.